izvi ndizvo zvakakonzeresa rufu rwasystem tazvida ende nhasi tichange tichitaura pamusoro pezveupenyu hwasystem tazvida ukama hwaaive nahwo nehama dzake ukama hwaaive nahwo nemaband members ake uyezve neukama hwaaive nahwo ah, nenharaunda yaairarama ari nemafanzi ake kana iri first time yako kuva pano pachivhitivhiti chemufoni ah, please ah, subscribe to our channel and also wobva wabaya notification button kuitira kuti patinoposta next video ndiwo unoita wekutanga kuona video redu and also uh, leave a comment kana pane zvaunoda kuti tigadzirise sechannel uh, unosiya comment yako mucomment section kana pane zvauri kuda kuedha uh, pane zvatinenge tataura unosiya futi comment uh, mucomment section nhasi tichange tichinzwa izwi ramama barbara uh, tazvida nezwi uh, ralucky mumiriki umwe akamboshanda navo uyezve nezwi uh, ra uh, lirwe kamusena lunga umwe akamboshanda navo uh, mukoma system tazvida pavaitaura nenational fm zvakawanda pamusoro pamukoma system tazvida tagara tinozviziva zvagara zvakazara zvakatekeshera ah, painternet but ndichangoti tsonye tsonyei ah, pane zvishoma zvandinofungidzira kuti vamwe vazhinji vanogona kunge vasingazivi specially generation yakazvarwa chimanje manje mukoma system tazvida ah, vakazvarwa vachinzi fanuel nyasha tazvida vazhinji vangade kuziva kuti vakazvarwa rini mukoma tazvida vakazvarwa musi wa 2 may ah, mugore ra 1968 and mukoma tazvida ah, zita rekuzonzi system rakazobvepi vazhinji vanenge vachida kuziva kuti chii chakaitika kuti vazotanga kunzi system mukoma tazvida eh, vaive nepassion nezvinhu zvavaiita especially kana zviri zvemumhanzi izvi because ivo mukoma tazvida ah, vazhinji vanotaura vanotaura kuti aiwa vaiti kana vachitanga vachiimba paipai ainzi unonyatsonzwa kuti pari kuimbwa panapa so vazhinji vanotaura kune timu ravakakura naro vanoti eh, system yatinoti pa system iyeye hanzi vaive loud kunge pa system zvekuti pese pavaisvika vainzi a ah, system asvika rega timbonzwa uh, lucky mumiriki achitaura neizvi zvezita rasystem tasvida vaimba zviya zveshungu vanhu vaitoti system ane ruzha vamwe vachitaura anzi ah, ane ruzha sterek asi munhu aiisa punch sterek pazvinhu zvake zvokuti kana even mustudio aitoita ngari palive vanhu vachiimba Mukoma System Tazvida mugore ra 1988 vanga vava nemakore 20 years ndopavakatanga kuita zvemumhanzi eh, pavakajoina band reKiyama Boys and apo ndopavakakwanisa futi eh, kuzosangana nechidoko hori eh, chiponda moyo chavo vachishandira Kiyama Boys pavakamboenda kunoridza kumusha kwaigara Mama Barbara. Rega timbonzwa Mama Barbara vachitaura. Ndoitwa Barbara Mabuya ita zvida eh, kumusha ndobva kuBechina Footbridge side road Chipinge Manicaland kwaMutei mama Buyai ndakasangana naye ndatumwa mumashops ndopandakasangana naye um, 89 vanga vabechina footbridge kuzoredza saka isusu takazongotumwa mumashops back to chigayo chigayo vakabva vatoona asi panguva yavakaedza kutaura nesu aka tisiri kuvafarira pose nandine ne shamari yangu taingoti a vanhu vebhendi tinovadini ya makazviziva kuti ndevebhendi e eh, takazviziva because kumusha kwanenge kwakasiyana nemtown hmm. eh, munotonatsoziva kuti ava vanhu vebhendi asi mamatomboenda kupendi kwacho ah, kwapo bendi asina kuenda bcause tatiro chikoro hmm.
eh, bendi ranga ina ranga riri papa Angone kia ma boys.
Akatanga kuona umwe ndiani? Ndivo.
Ndobva vati chi?
Vati tinokuda.
tichange tichienderera mberi tichitaura nezverufu rwamukoma system tazvida eh, tisingapedzi nguva yenyu zhinji Vazhinji vedu tine tumwe tumaidea idea ah, tezvakakonzera ah, utano hwamukoma system tazvida kuti hunge ah, uchizoenda kumawere asi regai tizonzwa eh, nhasi kuti chii chakanyatsokonzeresa utano hwasystem tazvida kuti hunge uchizoita kuti upedze upenyu hwake mugore re1997 hanzi ndipo pakatanga kuita sepanonetsa utano hwamukoma system tazvida apo pavaibva kushow yavaiitira kugokwe nevamwe vavo vakaita sana lucky mumiriki nanalirwe kamusena lunga ipapo vanalirwe kamusena lunga ndopanga vachangojoina band uh, resmoko eh, band richazezesa uh, challengers vazhinji vakadi kuziva kuti smoko zvinorevei smoko vazhinji taifungidzira kuti zvinoreva kuti hutsi hunopfungaira asi uh, smoko zvinoreva kuti uh, simple music of kanindo origin Tichidzokera panyaya yedu yekutaura nezveutano wamukoma System Tazvida, zvinonzi pavakatanga kurwara mukoma System Tazvida mabhende akatomborega kuridza, bhende ravo rakatomborega kuridza asi vaiti vakazorora zorora utano hwavo hwoita nani vodzokera pandima. Mugore ra1998 ndopavanozinzi uh, utano hwavo wakazonyanya kuramba wosimbirira eh, uchiramba uchivanetsa zvekuti dzimwe dzenguva vaitoti vakaenda pashow eh, zvanzi vaitopinda vachitotadza kuimba. Rega timbonzva Lucky Mumirigi achitaura.
atanga kurwara tiri kwana gokwe uku saka takazoita imwe show mama promoters vabhadhara mari sisi ndobva arwaa kurwara tisati aenda kushow iyayi saka kuti tochirega kuenda aisisaite futi iye ndopangoti handei ndobva vaya kuzotitora pamba pake apa ndobva taenda teneskoti imwe kuzasi uko bvatanoridza ikoko aitwazisiseti ah, mukomana anga asina kana voice ranga asingabude aine tsvimbo so pastage haa zvainzwa tsitsi but takarova magitare tikamira mira sevanhu vanga vagara vachiita zvinhu zvavo semukurarama matinoita asi maafricans tinoziva kuti mukama chaimo chaivo hapashaika kunetsana netsana asi uh, zvinonzi izvoni ah, mukoma system tazvida semunhu aikwanisa kuimba zvinhu zvaiitika muupenyu hwake nezvinhu zvaiitika munharaunda vaiita dzimwe nziyo dzavaitsiura munin'ina wavo peter tazvida uyo aizoonekwa achienda kuhama dzimwe dzee dzavainetsana nadzo e, rega timbonzwa lerwe kamusena lunga achitaura nezvakaitika uh, panziyo yakabudirwa namukoma system tazvida vachitsiura munin'ina wavo hey, eh, wondiregererawo yanga iri nyaya yekuti pane munhu wavaimbira vachiti vachiedza kumupa chiline rokuti honai ndiri kuedza kukuonesa kuti pane gomba apa asi voda kuti asi ukuramba uchipinda ipapa apa pane munzwa satsika paunobaiwa saka iyo vakazotsanangura vachiti ndaimbira peter song yayo nenyaya yekuti mazuva iwayo mazuva avatanga kurwara unoti patakarekota this album iyo kuti nyoro moto vachirwara saka mazuva avatanga kurwara pane zvaiitika kumufamily sekutaura vanamboita kuti pane kakudhonzerana kaiitika saka peter kune kwaanga asinganzi kwaanga asinganzi kwaanga asingabvumiri kunzi uende namukoma system iyo vasingazvizivi saka kune vanhu vanenge vakamaka navo navo mufamily kune vanga vakavamakawo ivo sakaunzi peter aenda ikoko kana kuti adedzwa pamwe aidaidzwa asingazvizivi saka vakanzwa kuti aenda ikoko sezvo anga ari munhu anga ari padhuze navo izvo ndii munhu vaigara naye vachimuudza masecrets avo ese saka vakabva vaziti apita wakundikanwa kunditengesa paunoenda ikoko unogona kubva ikoko akaberekeswa zvinhu zvaunogona kutakuriswa ikoko woya kuno kana kuti pamwe wakutonopa mainformation vanhu kuti ndidii kuti ndirambe ndichikuvara
mukuzama kufamba namukoma system tazvida kuti vanzwe kuti chii chiri kunyanya kuitika ah, muutano hwavo eh, hama dzake neshamwari dzake vakazama kutombofamba kuenda kudzin'anga kumaporofita asi zvavakazononzwawo kudzin'anga ikoko ah, nekumaporofita vakanzwa kuti paive nechivanhu changa chisina kugadziriswa uyezve paive nedzimwe hama dzaiita kunge dzinomukandira mhepo kuti zvinhu zvake zvisange zvichifamba kuti utano hwake usarambe huchinge hwakanaka kuti akwanise kuriritira mhuri yake rega timbonzwa voice ralaki mumirika achitaura nezvenyaya iyi chivanhu chaivapo eh, nokuti taizombosvika pakuti nokuti pakurwara kwacho kwanga kwakuita takasimbosvika pakuzombofamba navo vachiendawo unoda kunobatsirwawo kana kune maprofita kana kune vanoita zvekurapa vaya eh, n'anga saka um, ikoko ndokwaitsananguro nyaya dzekunzi dzinenge nyaya dzemudzimu ka dzinyaya dzenge kugadzirana sort of mumhuri saka kana dziri nhau dzakafanana nedzekuti chivanhu ichi chaibva kupi zvaifamba sei handizivi zvaifamba sei asi semazira ndoita inini kuti ndaingoziva kuti ndozvinhu zvakanyanyoavhiringa izvozvo kurwara kwavakaita vanhu vanozotaurwa nematauro avo nepavo asi chokwadi chandoziva ndichekuti vakafa nenyaya sevanhu vaizama zvese kuti utano hwavo system tazvida hudzokedzane kuti vakwanise kunge vachishanda e mukoma sisti mutazvida vakange also vachiendeswawo kuzvipatara eh, kuti vanzwisisiwo futi kuti zvisinei nezvemweya chii chiri kunyanya kuitika chii chiri kutora nzvimbo muutano hwavo muupenyu hwavo rega timbonzwa futi mama barbara eh, tazvida vachitaura ah, nezveurwere ah, hwemurume wavo vasisti mutazvida
vakanyanyobleedha kubuda muhutwe zvikanyanyisa kusvika pamuhutwe ipapo takabva vakazoita problem yemagums vatazoenda kwadoctor kwadoctor kuya kuya takaenda kwadoctor wemazino kwadoctor wemazino mva vapiwa mushonga wakapiwa vanenge vanga vari vanga vasinga nozvi allergic kusulfa eh, kusulfa saka mm, patakazoenda kwa kune umwe doctor akabva atoti tichitoendai nawo kuhospital kuti vari kutoratidza kuti akapiwa mushonga wanga eh, usikaenderani nawo because maziso wanga atochinja atoaita yelo after vapedza mashows ebusy festive 16 mugore ra 1998 hanzi vakaenda vakanozvambaradza mashows kubhindura uko uh, muna december asi sezvamunoziva vaimbi vanoti kana takuzonopinda muna january vanombozorora zvavo ende vamwe maband members ndopavanenge vakumhanya kumhanya kunoona amafamily members mazuva ekupedzisira amukoma system tazvida vachizonoshayika mugore ra 1999 uh, musi wa 4 february 1999 Eh, muna january machona eh, maband members vakatombofamba vamwewo vakaenda kunzvimbo dzavo dzavaienda mukoma peter uh, tazvida aive munun'una wasystem tazvida akatoendawo kukwekwe eh, achida kuno Eh, ona dzimwe hama dzaive ikoko akukwekwe ah, asi ndopakasara pachiita wethen ah, utano hwamukoma system tazvida zvinoita kuti vazopedzisira vaenda kuchipatara rega tinzwe zvakaitika ah, mumazuva ekupedzisira nezuva rekupedzisira ramukoma system tazvida vapi wambega vakambozoita zviri nani vaita zviri nani vadzoka kumba mva vangoti vadzoka kumba mva vangoti sokuti seanasi vambobuda vadzoka vavati vatadya bva vasiya sadza zvanzi sadza rangu musaridye ndoda kuzoridya mva vazondimutsa vachiti chindibva sadza rangu riya riya saka ndakabva ndangoona kuti zvanga zvisingaiti kuti ndingovape sadza ranga ratonhora saka ndakabva ndangobika rimwe sadza vandavapa mvava vachikabva vatishande kwadokta vaya kunu kuhospital vataenda taidzirwa tiri kobva vaswera i think yanga iri thursday tazoenda makuswera chida kunovaona fa tatosvika vashaya
so izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvakaitika muupenyu Ah, nemumazuva ekupedzisira mukoma system tazvida and nhasi tanzwa eh, some of the details andinofungidzira kuti vamwe vedu vanogona kunge vange vasingazivi ah, pamusoro pekuzoshaika ah, kwakaitika mukoma system tazvida please kana pane umwe artist wamunoda kuti tizokava next time please do send the name uh, kuinbox panhamba dziripo padescription or munokwanisa kutibata mucomment section munongosiya dropa zita tokwanisa kuita tuma small small researches about what happened kuna artist wemaifarira please do subscribe to our channel please don't forget to subscribe to our channel mobva maringa notification button kuitira kuti patoposta next video ndimi munoita vanhu vashoma shoma vekutanga kuona video here please stay tuned bye bye for now